Mimi na cite gang na nongo adako, mimi na bine kany na nongo asene.
Anongo waco tworo abedo dako pien ni i lwiny dok anongo loyo ma loyo cente pien ni ka alwiny maber anyuol litino. A beautiful place in Africa. They love like a family.

Ka ma lakwed TV otamo ni pire tek kong tam pa lwak, wan wakel wanywak ki lwak ma kany. A Wati ki peny ni, Ka ce inen gwoko nyo kikelli cente nyo kimiyi lim madwong, ci dong a kimiyi bene terms onyo condition ni dong omyero pe ibed ki dako, in ibiyeko mene? Onyo ka ibibedo ki dako ci dong omyero dong cene eno obed pe i cingi? Man eno ka ma watamo ni omyero kong wapeny lwak ma megwa i nino matin-ni man lwak. me rac koko. Yes, cucut bene i ngete ka kany anongo man dano ma tye ka medo bene gubune, man kono dong energy drink kono dong ngwece nongo ki iye pat bene pe dong aniang maber tutwal. Apwoyo tutwal, nyingi ni nga? Nginga Charles Kidega. Ok, apwoyo Charles Kidega. In ni lok wali enini in igamo ningo? Lagam omega pe dwong, ka kekene ada na amito neno ka tye, aa. Aromo bedo labot. Ka kom cene tye, in iromo bedo labot? Aye, aye bedo labot.
Kom dako ma kome tye dong kunene? Dako tye ma nyo alworo lagit pud pe aketo gin agenga me bedo labot eno. Ento ka cene eno oo ni wuk, in cut wot wot idok gangu? Aa, yo gang, yo mukeli.
Apoya. Atuc cucut bot lamera acel ka en en pudi uh, en tye ka koro Valentine ci ineno kit rukke weng pud obedo Valentine Valentine. An apwoyo tutwal itye ning? Atye maber. Eyo nyinga Kumu Ariet.
Harriet, an apwoyo.
Man in ka giwayo ni cene madit cani kiting kimi bote ni iwok ci ikwe icwari.
An pe abikwero cwaro pe an Lubanga wek dano onyolo pong lobo. An pe aye.

Jaz, itye nining? Neni mit. In itye ka nyono gin mo kilwongo ni ice cream. Apwoyo tutwal. In iniang topic wa maber. In igamo niga? Ano wace twara bedo dako pien ne lwiny dako ano loyo ma loyo cene pien ne ka lwiny abe anyo litino litino ne diko bukel development madwong ci cene po bukonya ero ka lwiny abe anyo litino abe bukonyo kwo. pi anyim. Ok, ayelo pe. An dong pe abipenyi lok ka lweny-nyi kor tyen lokke ni ngo. Adek bene, apwoyo matek. Bin cucut bene yung kakany. In lokke tye nining? Ladit, lokka tye manok. An adok ki lok ma jo ma mito lutino, an pe amito cente pe. Ni lutino ma anywalo ediko ma bikelo cente me loyo moni ma in ibimiya. Cente boli yo me doko piny. Meno aye kor tam ma apwoyo. So, dako one hundred percent? Miya miya foye. Aoo cucut bot jali kany. Jali tye nining? Ati maber. Ane acelo design maber tutwal. Ah, rwatte.
Angeyo ka in bene nonne ca ka pe imako piny me to. Ah, pe tutwal.
Oh, olo to nongo ingeyo nongo itye ki gubu moni ma nongo weng mabeco ni arrival nongo mege. Ok.
Apoye.
Now, ah, in lok me wi meja ma megwa-ni igamo nining? An amito me cene.
Cene i dek dako. Cene aromo cako ki biacara mo ma romo konya gire. Biacara ni ka dong onywalo adada nga gi ma dong obitiyo ki cene? Cene eno ater bot kakana.
Ai anye iter bot kaka anye latekwaro maber adada niang. Ah, nye in obedo dako tucele kit cele mo. Jal nying a? Nyanga dong ocaka con Charles. Ocaka con, apwoyo. Lok ma megwa i wi meca ni in igamo ningo? Aa, dako dok ber loyo ciling. Pien ka atye ki dako, kadi dako keken romo romo kela ciling makato mege o nio. Weko atamo ni dako olo ka agudo gin mo manoki, jami weng donyo. Yes. Mo kono an agamo atamo aromo agomo eno. Ya.
Apwoyo matek, ma nyuto ka in inongo dako ma atir. ma eyo jami weng bino. An apwoyo ipwony pwony maber tutwal. Jal in dong kono tep goyo kany goja. Lok itini ni. Apwoyo. Apwoyo. Mm. An mito dako.
Mm. Pe dako puro romo go plan me tiyo cene maber. Dok onongo ca ma romo konyo dano.
Apwoyo. Danne dong weng lokke dong pat. Wek adongo nyo cocot kany. In kor pa man. Mega pud tye loading. Pud tye ka loading. Eh, abidugu boti. Eh.
Wek kor loading kany. Ah, pud pe aloko ki eni. Jal pa man. In tye nining? Atye maber. Ajoli Lakwed TV. Apwoyo bene. Eh, yes.
Lok me wi meja ma megwa-ni in igamo ni nga? Gin ma abigamo kenya i lok i kine en peya tek loyo ma wun iwaco ni ocenne ticce pe. Ok.
Yap. Cenne pire pe tek. Man kite an abigamo kede. Apwoyo tutwal. Yes, iloko mono tam ma migi. Apwoyo tutwal. Ok. Ah, cucut bene. Atye ki nyeri, be pe birak bor okato ento an atamo ni bor okato. Yes, jal iti ni. Nyi. Richard okelo. Ok, lok ki i kom tam mo ma tye i wi meca-ni. In igamo ninga? Ah, an ka dako ta kok i kor nongo gera yomo cwinya. Pe amito cianna mo.
So, cianna twak obedo? Obedo two naka mo pud dong. Ok.
A Cernal, Jael, itye nining? Wun konong club-wu dong. Gin onongo tye dako dako pinyi ngo marac in lok ma megwa i wi meca ma tin ni in igamo ningo iye? Cene ka dong tye ba ma onongo cwero acwera. Ma kun en cene eni ka ki mino condition tye ni dong dako mo obed peke. Ma mon mito kit ce mon mito ka dong cene tye te tek mere ni. So ka dong gin obino te tek pe ibi kwera? En dong kwera ko.
Ma nyero ka to ci to.
Dong cene lwongo kaya lwonga.
Ka dong gwoko nyo condition ca tye ni dong ka imito dako me gine tab dong ci dong myero ito, in dong twak ito. Cene ba ka dong tye we waywe ka wek kiloro ki loro pien cene aye cene aye lubanga me aryo. Ayela pe. Man tam pa nyeri. Cene all the way.

Andiko mere ki to ma nongo ipe ki wii nongo konyi nongo ipe ee dok Ka can ci can. ka can te can cen ni wang yub ya anyim. Ok so dano Lim bene en mukene.
ok so nyer wa dong pikipiki ne dong tye o ma nyuto dong ka cene en biyenyo nino mo inongo ento ka pud pikipiki dako aye pire tek. Apwe, neno cero ni mit. Man en aye kilwongo ni ogwango yoke ki ger, lacer aye kec ango ni? Dong kwanyo weng dong go ata.
Apwoyo matek. Ah, nyingi nga? Nyo caya John Okuto Wee. Oh, moni dong pe abitemo, en ocaya ni aye angeyo. Ok, ah, lok ma tye i wi meja ma megwa in igamo ni nga?
Lokke Wene nen ober, pien dako bene pe, dyere bene tek, ki cente bene pe bene kwo tek. Nen awe? Cente yabo yo loyo dong. Pe ki dako aa o, an aye ginongo cente dok agongo mukene, pien an amito gin ma yomo cwinya. Nen awe?
Pien ni ingeyo condition tye ni ka ibibedo ki dako bed idako, ka dong ci ibibedo ki cen bed icene.

Dako pa jal, dako pe peko ki neno ki lobo ni, ento cene bedo peko matwal. Mm. Ma ka cene tye, moni dilo mere o keri pongo ot, bim, pien gin agen ma camo tye. Iwinyo ba? Eh. Ma dako en ye bedo namba aryo ki nge cene. Okay. Mm.
So cenne en ini no ni pire tek loyo ko. Cene namba acel. Aye lape ma nyoti ka ce inen ki kita gwok peny ci keri kub piri i ni ka dong ki waci cene dong ki bi tiyo ki cene keken ma nyoti ca okene nongo myero dako dong obed peke in i nongo bedo labongo dako bi lare? Aa keny dok tataka tye pien dako dako kene ni ngo myero obed ki kwo.

Pien an ka atye ki dako dok abinywalo latin okene kwo, ci ocenne ka peke, pu en wa opuro wanongo cam wacamo. Ento lok kom cenne pe pire tek, ento dako pire tek. Ma nyutte ni, ka in latin awobi, myero inong dako ibed kwede, wek olo oto ka inongo dako ibedo kwede, Dako dong bunywal, litino bubedo tye, dok dike ma gin nya. Pien wan enini warwenyo ka wato, nongo myero litino ma wigi dok obed tye. A nongo dako pire tek, ento ocene pire pe tek, ocene rwenyo bene. Yes.
Aya bas, in igamo ni ngo pa man? Gini dako pire tek marac. Tung bota akwanyo dako, pien dako. Ka ingeyo tero wiya maber, yom cwinye ber loyo cene. Mo ki tung bota. In iyeko mene? An
pol kare amaro neno kong mabor. Kong nongo myero ka apeny peny bene yaka dong acak gamo lokke. Lami cene ni bim-mi en pe ki dako? Ki me aryo, ka ngat omiyi cene ni tye ki dako ci an pe abigamo cene, an bene ka abedo ki dako yaka dong anongo cene.
Ogamo mamit tutwal apwoyo matek lokke rwot.